Nupa tawh tak chuan a fapa hnenah chuan, Bawihte, tha takin va zai ang che aw. Ka lo thlir reng dawn che a, ka tawngtaipui dawn che nia, tiin a fapa chu a hrilh kauh kauh a. A nu mit ata mittui luang ngiai ngiai a hmuh chuan chu naupang chu a hrilh hai ngei mai. A taksa chau leh aw chau tak chu a thian ve khar khar a, tawngtaina chauh lo chu beisei tur a nei lo. Mite anga damdawi tha ei tur nei ve lo an nih avangin dam pawh a dam har reng a. An retheih em vangin an department zirtirtute pawhin. A damdawi man tur an thawhkhawm sak hial a ni. A nu rilru chu a na kher mai. A nu chuan siam mawlh mawlh pah chuan, Bawihte, i kawr mawi hi ha la. Pathian leh ke a hmuhah chuan i mawi ber tih hre rawh aw, a ti mawlh mawlh a. A theh ang tawh chuan a fapa chu hnem tum mahse, amah pawhin hnem zo lo a, a ṭap a ṭap a. A nu chuan a fapa te an inkhawmpui dawn khan second hand ah pawh tlai lam an discount a lei sak a, a rawng pawh da lam deuh tawh, a ban tluan, a nghawng pawh tlem a phuai deuh tawh, Cheng Sawma a lei sak. Che deuh tawh lam a hak tir chu hreawm tiin a fapa hmuh loh lamah chuan a tap ru a tap ru a. A fapain kekawr chhing tak leh a mawng ṭet lek lek tawh hain biakin lam phu taka pan lai chuan a nu biangah chuan mittui a lo luang nawn a. A fapa tawiawm tur chuan a insiam ve ta sawk sawk a. A ngaihtuahna te chuan, Pa te chu la nei se heti em em chu a ni bik lo tur a ti nauh nauh reng a. A fapa tan a numna hial pawh pe phal mah se a thuamhnaw tur a duh zawng pawh a lei sak theih si lo vang chuan hrawm tiin a rilru a na em em a. Mite chuan inkhawmpuiah chuan an pate tan thawmhnaw thar a tha. Mawi tak tak lei sakin mawi takin an inche a. Chutiang chuan ni tan chuan vana rang a ni si. Nu rilru chu hrawm tiin a indawm kum tak rilset a ni. A fapa chanvo hlen tur chu nghak lel leh huphurh tak chungin a lo chang a reng a. A mitthlah chuan an pa lo lang lo thei lo. An pa faza a zai a inzirtir thin lai te chu a mitthla lo lang nawn awn awn a. Mi tam tak karah chuan malbik ngawih ngawih niin a inhre tlat a. A rukin a mittui chu a hru leh zauh thin. Duh ni se chuan sorkar phal loh thil tihpui a sawmtu leh chumi avanga lian ta a thiante tam tak an awm tawh. Mahse a ni chuan Pathian a za vang chavin a duh lo a ni kha. A chang chuan chutiang mite chu awt ve thin tho, mahse a ti ve thei si lo. Tun tum inkhawmpui zet chu a rilru a na ngawih ngawih a ni. A fapain mite hak ang thuam mawi a ha ve thei lo chuan a vel nawn fo thin a. Lei sak chu sawi loh, a tuk mai a, an ei leh in tur pawh engtin nge ni ang tih fapa rethei an ni avang chuan hreawm a ti a. Chanvo nei tur a nihna leh a thuam nghak hlui tawh lutuk chuan a rilru a tinna zual em em bawk a tin ni. A fapa chu rual awhna chang la hre lo law law chu ni se chuan a ziaawm tur a ni a. Mahse, kum nga lai a ni ve tawh a, rual awt lo bik tur a ni tawh si lo. A fapa in mite anga thuam thar ngen ve ngam lo te hlei hlei chuan a nu rilru chu a tina a ni. Isua, neih ka duh zawk. Ro hlu ber aiin a ta nih ka duh. Lei sum zawng neh aiin Isua, neih ka duh zawk. Ram leh in aiin a kut thir khian min hruaina ka thlang zawk e. Chu hla chang a fapa in hri tlang aw. Tham chiak, kir mawi tak leh ti tak zet a sak lai chuan a nu chuan a mittui chur zung zung chungin rilru tawngtaina nen a lo ngaithla a. A thunawn mittui nena a sak chhuah meuh chuan a tuam a insum thei an awm tawh lo. Mipui zing atang chuan intihsiakna mah nise, Amen, Hallelui, pe thawm ri. a ri chuah chuah mai le. Krista avanga a nuin sorkar phal loh thil kalsanna zawng zawng chuan ropui taka chhanletna a hlawh ta a ni ngei mai le. Khawvel thuam inbela mawina ai chuan Krista inthuamte mawina hian belhchian a dawl zawk fo reng a ni.